Bize Älemiň ýaşynyň on üç bütin ondan ýedi milliard ýyllygyny bilmegimize kömek eden zat näme? Habbl teleskoby. Garaňky maddanyň barlygynyň subut edilmegine kömek eden zat näme? Çadra teleskoby. Biziň galaktikamyzyň, ýagny Ak maýanyň ýoly galaktikasynyň merkeziniň nämelerden durýandygy barada maglumat beren zat näme? Kompton teleskoby. Bize iň gadymy ýyldyzlary tapmagymyza kömek eden zat näme? Spenser teleskoby. Bular NASA-nyň meşhur teleskoplary ýa-da äpet obserwatoriýalary. Ählisi bize juda peýdaly işler etdiler, ýöne bular indi köneldi. Iň soňkusy iki müň üçünji ýylda kosmosa ugradylypdy, ýagny takmynan ýigrimi ýyl mundan öň. Şu aýyň ýigrimi ikisine ugradyljak bolýan, şu wagta çenli iň gymmat ylmy proýekt bolan Jeýms Webb teleskobyny meşhur Hubble teleskoby bilen deňeşdirjek bolsak, Habbl teleskobyny bir lupa diýip düşünsek, Jeýms Webb teleskoby onuň ýanynda bir mikroskopdyr. Ýagny, şunuň ýaly täzelik bize garaşýar. Indi bu täze tehnologiýa bilen nähili syrlary çözüp bileris we älem barada täze nähili pikirler edinip bileris, geliň hemmämiz birlikde seredip geçeliň. Aslynda Jeýms Webb teleskoby täze bir proýekt däl, ýagny takmynan ýigrimi ýyllyk proýekt. Iki müň ýedinji ýylda ugradylmaly bu teleskop käbir meselelerden soň iki müň ýigrimi birinji ýylyň dekabr aýynyň ýigrimi ikisine geçirildi. Bu proýekt başda nasa, soňra Kanada we Ýewropa ýurtlary tarapyndan alnyp barylýar. Adyny bolsa NASA-nyň belli direktorlaryndan bolan bir müň dokuz ýüz altmyş bir we bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýyllarda NASA-nyň direktory we adamzada aýak basdyran Apollo proýektini alyp baran Jeýms Webbden alýar. Ilki bilen Jeýms Webb teleskoby işläp başlat diýip, beýleki teleskoplary gyra zyňmaýar. Meselem, Hubble teleskoby 2030-njy ýyla çenli işlemegini dowam etdirer. Çünki onuň intäk etmeli işi örän kän. 1990-njy ýyldan bäri işini dowam edýän bu teleskop bize ajaýyp suratlary we peýdaly maglumatlary berdi. Bulardan iň esasysy bolsa äpet partlamadan soňrasyna degişli bolan ýyldyzlaryň suratlarydy. Bu ýyldyzlar şu wagt bu ýerde däl. Hatda olar şu wagt ýogam. Emma biz olaryň ýagtylygyny görüp bilýäris. Nädipmi? Älemiň gaty uly bolmagy we durman giňelýändigi sebäpli Älemiň beýleki çetindäki bir ýyldyzdan ýa-da haýsydyr bir zatdan çykan ýagtylyk sekuntda üç ýüz müň kilometr tizlikde hereket edýär we bize gelýänçä belli bir wagt gerek bolýar. Meselem biz Güne seredenimizde onuň sekiz minut öňki halyna seredýäris. Ýagny Günden çykýan ýagtylyk bize gelýänçä sekiz minut derek bolýar. Ýa-da mysal üçin Andromeda galaktikasyny alaly. Andromeda galaktikasyny seredenimizde, onuň iki ýarym million ýyl mundan öňki halyna seredýäris. Onuň ýagtylygy bize gelýänçä iki ýarym million ýyl gerek bolýar. Öň emele gelen, hatda şu wagt ýok bolup giden ýyldyzlaryňam ýagtylygy bize gelýänçä wagt alýar. Gijelerine asmana seredenimizde, aslynda bir mazarlyga seretýän ýalak. Görýänimiz şöhle saçýan ýyldyzlaryň köpüsi eýýäm ýok bolup giden ýyldyzlar. Ýa-da asmana seredenimizde taryha syýahat etýäris diýsek hem dogry bolar. Bagyşlaň, bäri biraz uzady. Geliň, teleskoba gaýdyp geleliň. Biz Hubble teleskoby bilen äpet partlamadan ýa-da Älemiň başyndan üç ýüz segsen million ýyl soňky ýyldyzlaryň suratlaryny alypdyk. Emma Jeýms Webb bilen äpet partlamadan ýüz million ýyl soňky suratlaryna seredip bileris. başga nämeler boldy öwrenip bileris ýa-da ol garanky döwürlerde nämeler bolup geçdi seredip bileris. Jeýms Webb mundan başga-da biziň sistemamyzyň daşyndaky planetalarda, bulara ekzoplantlar diýilýär, ýaşamaga amatly ýerler barmy? Bar bolsa, atmosferanyň dykyzlygy, planetada esasy nähili elementler bardygy we Ýene birnäçe maglumatlary takyk bilip bileris. Bu wagta çenli Hubble we Spitzer ýüze ýakyn ekzoplanetalaryň bardygy barada maglumat toplap bilipdi. Emma bu san Jeýms Webb bilen üç ýüzden hem geçer diýip pikir edilýär we bu gezek elimiz has hem güýçli bolar. Meselem, siz Ýerden altmyş bäş million ýyl ýagtylyk ýyl uzaklykda ýerleşýäňiz, Wirgo klasterinde bir ýerde, we sizde örän güýçli bir teleskop bar. Munuň bilen siz Ýerdäki dinozawrlaryň nähili görünýänini görüp bilýäňiz. Güneş taýdaky örän güýçli teleskop Jeýms Webb teleskoby. Hubble-dan ýüz esse güýçli bolmagyna garaşylýar. Esasy infragyzyl şöhlelenme bilen işlejek bolýan bu teleskop jisimlerden gelýän ýylylyk şöhlelenmelerine seredip, takyk analizler edip biler. Hemme zat ýylylyk ýaýýar, ýagny bizem ýylylyk ýaýýas. Bu bolsa infragyzyl spektrumynda bir reňk görnüşinde öňümize çykýar. Şu ýerde görşüňiz ýaly, infragyzylyň ýylylyga seredýändigi sebäpli esasy gazyň köp dykyz ýerlerinde emele gelýän ýa-da gizlenýän ýyldyzlary we planetalary görüp bilýäs. Ine şu teleskop bilen şu wagta çenli gözden gaçan biziňkä meňzeş birnäçe planetalara syn edip bileris. Jeýms Webbiň geň tarapy onuň dünýäniň däl-de günüň töwereginde aýlanmagydyr. Bu saýada dünýä onuň görüş meýdanyndan çykar we ol giň bir ýere syn edip biler. Emma aragatnaşyk üçin dünýämiz bilen bileräk aýlanmaly bolar. Dünýä bilen teleskobyň arasyndaky uzynlyk minimum ýetmiş dört müň kilometr. maksimum bir ýarym million kilometr arasynda üýtgäp durar. Hubble agranyňda ýeňil boljak bu teleskop. Hubble on bir ton, Jeýms Webb alty bütin ondan iki ton, üç etajly binanyň boýunda bolar. Munuň göwrümi esasan on sekiz bölümden durýan gyzyl çaýylan aýnalar bolar. Bir aýnanyň diametri bir bütin ýüzden otuz iki metr bolar. Arhitrige meňzeýän bu aýnalaryň saýasynda juda uzakdan gelýän ýagtylyklary alyp, örän takyk suratlary düşürip biler. Teleskobyň iň uly ýeri onuň aýnasy däl, Gün perdesidir. Ýigrimi metre ýedi metr göwrüminde boljak bu perde kaptandan ýasaldy. Bu saýada teleskobyň esasy merkezi Günden gelýän gyzgynlykdan goranyp biler. we teleskoby minus iki ýüz ýigrimi graduse çenli sowadar. Sowatmasa, infragyzyl şöhleler birnäçe hepde içinde teleskoby hiç işläp bilmejek derejede gyzdyrar. Ýagny, hemme tarapdan pikir edilen bir teleskop bar öňümizde. Teleskobyň iň esasy ýerleriniň biri onuň kompýuteri. Kompýuteriň işleýşi we onda nähili gurallaryň bardygy barada biz Aman Nazara soradyk. Ony tanaýansyňyz. Ol hem biziň ýaly ýutubda ylym, bilim, tehnologiýa barada wideolar çekýär we biziň haýyşymyzyň üstüne myhman boldy. Salam Tolkun.
Göni tema girmeli bolsa, hakykatdanam teleskobyň gaty üýtgeşik kompýuter sistemasy bar. Olardan biri, infragyzyl kamera manysyna gelýän, Nir, Kamdyr. Bu teleskobyň gözleri bolar. Bu gözde goşmaça käbir zatlar hem bar. Haçanda bize Günden şöhle gelýän wagty elimizi Güne tutmak bilen, şol tarapda duran ýoly ýa-da başga zatlary görüp bilýäs. Bu teleskop hem şeýle. Biz ýagty ýyldyzlara seredenimizde ýagty ýyldyzlary ýapyp, alymlara ýyldyzlaryň ýanyndaky planetalary has takyk görmegine we olaryň suratyny düşürtmäge mümkinçilik berýär. Planetalaryň tebigy ýagdaýy nähili? Olarda suw barmy? ýaly zatlary bolsa Nirspek ady berilýän gural hasaplaýar. Muny bolsa ýyldyzlardan gelýän reňklerden bilip bilýäs. Meselem aýdaly, planetada sary reňk bar bolsa wodorodyň bardygyny, eger-de gök reňk bar bolsa suwuň bardygyny düşündirýär. FGS diýilýän bir guralam teleskoby hereket edýän ýyldyzlara sazlap, takyk suratlar almagymyza kömek eder we ýene-de birnäçe gurallar. Elbetde munça zat arzana düşmedi. Bu teleskobyň takmynan bahasy on milliard dollara barabardyr. Ýene bir kän soralýan soragy soradyk. Teleskoby hökman kosmosa uçurmalymy? Ýerden ulanyp bilemzokmy? Hawa, ony hökmany suratda kosmosa uçuraýmaly. Ýeriň atmosferasyndaky suwuň bugy we birnäçe elementler we Ýeriň magnetiki polýuslary gelýän ýagtylyklaryň bozulmagyna sebäp bolar. Biz teleskoby Ýerden näçe uzaga ugratsak, biziň peýdamyza. Bu teleskobyň nähili duýgurlygyny aýtjak bolsak, Aýdaky bir arynyň ýylylygyny Ýerden surata düşürip biljek derejede. Umuman aýdanymyzda, gaty güýçli bir teleskop. Köp sag bol Amannazar.
Hawa, umuman güýçli bir teleskop boljagy belli. Bu teleskop şu dekabr aýynyň ýigrimi ikisini urdular diýip garaşylýar. Açyp-ýapmasy aňsat bolan bu teleskop Ýewropa kosmos agentligi tarapyndan Ariane bäş älem gämisi bilen kosmosa ugradylar. Başda hem aýdyşymyz ýalak, biz her bir teleskop bilen täze-täze maglumatlary öwrendik, äleme bolan garaýşymyz üýtgedi. Indi bu ugraçak bolýan teleskobymyz olaryň iň güýçlüsinden hem ýüz esse güýçli. Ähtimallyklary indi siz pikir edip görüň.